Anne Roth, Wéi war deng Pubertéit? Oh mei, gutt datt se eriwwer ass, ze laang war se. A bei dir? Oh ech mengen ustrengend, virun allem fir dech. Jo, jo, dat kann een nawell soen. Do si mer och frou, datt se eriwwer ass.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sex. Praktiken. Au. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also, ähm, wéi der schonn héieren hutt, d'Ruth an ech schwätzen haut iwwer Pubertéit. An dat Besonnescht äh, un dëser Konstellatioun ass, dass mir eis schonn an eiser Pubertéit kannt hunn. Ja, mir konnten eis deemools zwar net ausstoen. Absolut net.
Wat wahrscheinlech och dru loung, datt mer an der Pubertéit waren. Jo. Jo, also ech menge mir hunn eis virun allem befrënnt, well mer zesummen an der Klass waren an et war, et waren net esou vill Leit do. Jo, déi aner ware méi schäiss wéi mir.
Jo, mee gutt, datt dat geschitt ass. Jo.
Wat geschitt dann esou an der Pubertéit? Boah, Hoer, effektiv. Do hunn ech mech net gefreet, wéi ech déi éischt Hoer krut am Intimberäich. Net? Nee, nee, se waren nämlech virun allem sou beim Anus an do war ech, hunn ech mech net gefreet, well wat maacht Dir do? Dir gehéiert iergendwou anescht hin. Et seet jo keen, et seet jo keen engem, datt Fraen och Hoer do hunn. Ah, jo.
Heescht, du hues gemengt, du géings fir d'éischt Hoer bei denger Vulva kréien oder se beim Venushügel oder sou? Wahrscheinlech, ech weess et net méi. Also ech weess et net méi ganz genau wat ech mer virgestallt hunn, mee ech weess datt ech net frou war datt ech d'Hoer do krut, als éischt do krut wou ech se krut. Ech hunn wierklech probéiert mer ze iwwerleeën wéi hunn ech mech kierperlech verännert an ech kann mech wierklech schlecht drun erënneren an ech mengen sou Achselhoer oder sou do war een souguer bësse stolz drop. well dann ass ee méi grouss ginn. Also ech, ech hunn d'Gefill, dat war op jidde Fall eppes, wat bei eis an der Primärschoul, sou Enn vun der Primärschoul, e bëssen en Thema war. Ech weess nach, datt, wéi ech op Septième war, eent bei mir an der Klass war, wat seng, et war effektiv nëmmen eent, op d'mannst wou ech mech elo erënneren, wat, wat seng Hoer wuesse gelooss huet. An dat war natierlech fir all déi aner esou, oh mäi Gott, wéi kann et nëmmen? Also et war scho sou e bësse verpönt. An. Genau an eben do duerch dat hat och dat eenzegt war wat nom Sport dusche gaangen ass an ja. der, no der wann man schwamme gaangen sinn mat der Schoul wat wat ebe plakeg dusche gaangen ass an der Gemeinschaftsdusch wat antilch nach vill méi offensichtlech dat sinn Kiper wuesse gelos huet an an dat war dann antilch ah, mat Thema ja. bei den anere Meedercher an ja. ja. An déi aner sinn äh, Sports, also an der Schwammsaachen dusche gaangen? Jo, jo, an de Schwammsaachen dusche gaangen an dann eben dono an de Kabinnen, séier, séier, datt nëmme keen eppes gesäit. Dat ass och e wichtegt Déngen, wat mengen ech an der Pubertéit geschitt, sou déi Schummt, déi Schummt, déi s de als Kand net hues, sech fir esou säi Kierper a Plakegkeet ze schummen an wou een awer scho mierkt bei Erwuessenen, datt dat do ass an datt een dat dann iergendwann fir den eegene Kierper entwéckelt, virun allem well een déi och net versteet sou a well ee jo och ganz vill duerch na ja, Erwuessener, mee awer och Medien an esou, vermëttelt kritt, dass dat eppes ass, fir dat ee sech schumme muss. Ech denken, dat fänkt esouguer méi fréi un, well ech erënnere mech drun, datt ech eng Kéier bäi mengem, bäi menger Cousine doheem war a mäi Monni ass nom Duschen plakeg duerch d'Wunneng, duerch d'Haus gelaf. Also hien ass einfach nom, en ass enke kuerz erof an d'Kiche gaangen, well en eppes siche wollt goen, an dono ass en komm an huet sech do ugedoen. A fir mech war dat esou schockéierend, well meng Elteren doheem ni plakeg ronderëm gelaf sinn. Also dat ass schonn. Wéi al wars de do? Ech mengen esou 9 ongeféier, ech weess et net méi ganz genau. Mee also ech denken, datt dat op alle Fall scho méi fréi ufänkt, mee datt dann esou den eegene Kierper virun allem wa sech verännert an dann natierlech well well all Kierper sech och an engem aneren Tempo verännert an och anescht an esou ween huet wéi vill Hoer, ween huet wéi vill Broscht. Dat ja. ass, dat spillt dann op alle Fall eng grouss Roll an do schummelt ee sech natierlech nach ëmsou méi, wann een, wann een, wann de Kierper dann net der Norm entsprécht an net, ähm, deem entsprécht, wéi een am Biosbuch oder an der Bravo, genau. Bravo, obwuel Bravo gëtt et elo mëttlerweil net méi. Gëtt et net méi? Jo, mee elo gëtt den Internet, ne? Jo, elo gëtt den Internet.
Vläicht gëtt et et och nach. Ähm, jo, du hues och nach eppes ugeschwat, sou äh, Broscht an sou Fettverdeelung, Muskelverdeelung fänkt un sech ze veränneren. Dat hunn ech mega komesch fonnt, dass ech op eemol Speck hat op Plaze wou ech es virdrun ni hat.
Mengs elo un der Broscht? Nee, insgesamt. Ech hunn bäigeholl an der Pubertéit an ech hunn gemierkt dass do wou ech bäihuelen einfach anescht verdeelt ass an dat hunn ech mega komesch fonnt well meng Kleeder mer dann net méi esou gepasst hu wéi virdrun an esou meng Broscht war esou ganz kleng a komesch an dunn ass mäin T-Shirt komesch gefall an u mengen Hëfte war dunn iergendwéi eppes am Wee an esou an dat hunn ech iergendwéi komesch fonnt dass ech mech elo muss iergendwéi anescht undoen wéi virdrun. Jo ech war ëmmer e korpulent Kand An ech war dunn och an, spéider an der Pubertéit wierklech iwwergewiichteg. Heescht, ech hat esou, dat ass einfach eppes, wat sech bei mir vun der Kandheet un duerchgezunn huet, esou dat, esou wéi dinn ech mech un, datt ee méiglechst wéineg iergendwéi gesäit, datt ech Speck op den Hëften hunn an datt ech en décke Bauch hunn. An also dat hat ech virun der Pubertéit, also datt datt relativ traureg wann ech wann ech esou drun zréck denken datt wierklech esou vun der Famill vu Bekannten ëmmer erëm iergendwéi Gewiicht an Ausgesinn esou vill kommentéiert ginn ass, datt ech deelweis einfach esou extrem onsécher war, sou datt ech datt ech mer ganz ganz vill Gedanke gemaach hu wat dinn ech un, wéi gesinn ech aus an ech fannen et schued well ech denken datt ech mech vill méi fräi hätt beweege kënnen a mengem Alldag an an vill jo mech och vill méi selbstbewosst hätt entwéckele kënnen als Teenagerin, wier dat net esou gewiescht, wier den Fokus vun de Leit a mengem Familljen a Bekanntekrees iergendwéi net esou op ausgesi gewiescht an op virun allem op op Kierpergewiicht an dowéinst fir mech also fir mech ass et net onbedéngt esou e Pubertéitsdéngen, mee ech versti schonn, datt dat dann enker do dobäi kënnt, wann de Kierper sech souwisou scho verännert, datt dat dann eng Kéier eng grouss Roll spillt op alle Fall. Jo an ech fannen et och wierklech schued, well sou déi meescht Saachen déi mer bei kierperleche Verännerungen agefall sinn hunn effektiv och vill mat sou negative Schéinheetsvirstellungen ze dinn, zum Beispill Pickelen oder Schweessen. An ech hat mega Gléck, well ech ni mega vill Pickelen hat, mee ech weess, dass dat wierklech e grousst Thema bei ville war an der Pubertéit, Virun der Pubertéit dann net esou, well Pickele kommen eréischt, wann déi Hormoner sech fräisetzen, esou tëscht dem Alter vun 10 bis 14, mee och dono, an dass dat nach ëmmer eppes ass, wat gesellschaftlech esou schlecht ugesinn ass. Mhm. Jo, ech hunn ëmmer geduecht, Pickelen, dat ass nëmmen an der Pubertéit. Jo. An dono ass et eriwwer.
Jo, ech hu mech geiert. Jo, do war ech esou esou géint Enn vun der Pubertéit und Pubertéit Pubertéit hunn ech geduecht, ah okay jo do soll lues Kind ophalen. Mhm. Et Kind huet bis haut net opgehal. Keng Ahnung, ëmmer wann ech meng Regel kréien, kréien ech och richteg schéi fett Pickelen. Mhm. Ähm, zwar net vill, mee se sinn do. Also ech hun och puer nach esou psychesch oder sozial Punkter opgeschriwen, iwwer déi mer elo nach gäre kënnen enke schwätzen, well ech fannen dat ass och e grousse Facteur, well soss Kierper ëmmer esou am Virdergrond ass. An ech mengen Kierper ass wichteg, well sech do vill verännert a well dat jo och esou e Léierprozess ass, wou s de léiers, wéi këmmeren ech mech ëm mäi Kierper, well an der Kandheet Maja, këmmere sech deng Elteren ëm däi Kierper oder ginn der vir, wéi s de dech ëm däi Kierper ze këmmeren hues, wéini s de dusche gees an esou weider an esou do an déi Eegestännegkeet ze kommen. Ja. Och mat dem eegene Kierper ass op jidde Fall e ganz, ganz wichtege Léierprozess an och ze mierken, wat deet mer gutt, wat net. Och Ernärung ass do zum Beispill en Thema, wou also a menger Pubertéit total schif gaangen ass, well ech ultra vill Fast Food giess hunn, firwat och ëmmer. Also dat huet mer och net entsprach, mä einfach vläit och aus esou enger Rebellioun eraus. An et ass och eppes, wat esou komplett nei ass. Dat ass mer zum Beispill gëschter opgefall, Mir waren op engem Stroossefest an ech stoung an enger Rei a wollt mer Fritte kafen an da stoungen e puer kleng Meedercher hannert mer an der Rei. An déi hunn ugefaange mat mer ze blödele well mer zimmlech laang hu misste waarden a wollten sech virdrécken an esou. Op eemol kënnt dat eent a wëll mech ënnert den Äerm këddelen. An dann kuckt mech un an ass esou, Iiih, du bass naass ënnert den Äerm! An ech hunn dat esou e schéine Moment fonnt, well een oft als erwuesse Persoun vergësst, well dat esou eppes Normales ass mëttlerweil, awer Schweessen a Kierperflëssegkeeten an esou, dass du dat als Kand net esou hues. Jo, jo, dat stëmmt, jo. Also déi Flëssegkeeten existéieren einfach nach net. An et ass jo kloer, dass dat mega vill Veronsécherung ervirrufft, wann da beemol eppes kënnt, Nodeems de nach net esou wierklech konfrontéiert gi bass an dann awer oft keng Erwuessener hues, déi kënnen mat dir doriwwer schwätzen an dech opklären, ouni dass de d'Gefill hues, uh, dat ass eppes, iwwert dat ech am Fong wëll jo net schwätzen oder esou. Jo, ech weess, wéi ech, wéi ganz um Ufank vun der Pubertéit, wéi ech ugefaangen hunn, iergendwéi méi oft wäiss Flecken an der Ënneschtbox ze hunn, wéi degoûtéiert ech war, wou ech d'Gefill hat, einfach net propper ze sinn a mech méi wäschen ze mussen. Genau esou mat Schweessgeroch oder ech erënnere mech nach un e Moment an der Schoul, wou ech do souz a gemierkt hunn, datt ech gestonk hunn. An dat war, dat war warscheinlech esou e Moment, wou ech einfach realiséiert hunn, ok, esou datt, datt ech mech méi wäsche muss, well et war mer esou onangenehm an deem Moment, datt ech Angscht hat, datt aner Leit et riche kinnten. An et war, et war, keng Anung, ech hat mech do vläicht irgendwie zwee, dräi Deeg net gewäsch, wat virdrun als Kand komplett normal war.
Dat esou zäitweis, wann do net grad Héichsummer war, si mir enker d'Woch an d'Bidde gestach ginn an et ass duergaang. An dat war awer net méi esou. An esou dat war esou e Moment, wou ech dat realiséiert hunn an ech mengen, ech war e bëssen traureg. Bon, woubäi net traureg, ech mengen, ech hu mech virun allem geschummt. Jo, jo, dat kennen ech. Dat kennen ech. Mee dat hat ech och nach no menger Pubertéit, sech esou fir Kierpergeroch ze schummen. Dat ass jo eppes, wat s de. Geléiert kriss, genau sou wéi mat der wäisser Sträif an der ënneschter Box. Ech hu wierklech bis no menger Pubertéit gebraucht, fir ze verstoen, wat dat ass an dass dat Wäissfloss ass an dass dat eng Flëssegkeet ass, déi halt virun dem Eesprong ausgescheet gëtt an esou aus der Vagina. An dass ech mech ëmmer gefrot hu, wat ass dat? An dat zielt der keen. Bemol hues de eppes Wäisses an der ënneschter Box an du bass esou, Hä? Wat ass dat?
A propos Menstruatioun, also déi éischt Menstruatioun ass jo och e wichtege Schrëtt an der Pubertéit, déi nennt ee souguer, déi huet souguer e speziellen Numm, d'Ménarche. Genau, an d'Ménarche, also déi éischt Menstruatioun, un déi kënne sech mengen ech nach déi allermeescht Leit erënneren, oder? Oh mei, wat eng Misär, ech war am sechste Schouljoer a mir hate Sport. Oh oh.
Ech sinn einfach net matgaang. Ech hunn einfach gesot, ech hunn de Bauch wéi. Ech hat de Bauch net wéi, mee ech, ech hat de Bauch wéi. Well ech hunn, ech hunn net esou, an ech wousst scho wat et ass, mee ech hunn, ech hunn mech trotzdem net getraut. Ech hunn de ganzen Dag bis owes, also ech sinn no der Schoul och heem komm an ech hat meng Mamm jo kënnen, menger Mamm jo kënnen soen, Mamm, ech hu meng Regel, kann ech eng Binn hunn oder esou, well ech wousst jo wat et ass. Ech hu mech net getraut. Ech sinn de ganzen Dag mat Toilettepabeier an der Lunchbox ronderëm gelaf. Ah, wierklech?
Jo. An also ech hu mech wierklech geschummt, well Ech wousst zwar schonn, datt een, zwee Meedercher bei mir an der Klass hir Reegel och haten, mee ech hat esou d'Gefill, datt et trotzdem relativ fréi war, fréi ass an jo. An ech hat och net wierklech Loscht drop. Jo, also bei mir war et esou, datt et am Lycée war. Ech mengen, ech war am zweete Joer Lycée oder esou. Dat heescht, bestëmmt d'Hallschent vun der Klass hate schonn hir Reegel. A meng Mamm hat mer och schonn erkläert, wat et ass an esou. Also doriwwer, dat ass tatsächlech dat eenzegt Opklärungsgespréich, mengen ech, wat ech mat hir hat iwwer d'Reegel. An ech hu sou e bëssen drop gewaart, well halt jiddereen a mengem Ëmkrees, do waren och e puer vu menge Frëndinne scho e bësse méi al, se haten an ech nach net. Sou, dat heescht, dat war manner angschtbesat a méi esou mat Hm, wéini geschitt et da lo? Komm, mir kucke mol, wat geschitt. Ech géing och gär wëssen, wat geschitt sou. Ech muss soen, dat war relativ ok, mengen ech. Mee vläicht kënnt et mer och méi schéi vir am, am Nachhinein, wéi et wierklech war. Iwwregens, den éischte Samen agoss geschitt och ëm déi Zäit. Ok.
Ech hunn e bësse ronderëm gefrot bei de Leit mat Penis a mengem Ëmfeld a verschiddener soen sou, Äh, pff, keng Ahnung, ech ka mech guer net méi drun erënneren. Déi klassesch Geschicht ass och während dem Schlof. Genau, dass de do da mat engem Fleck an der Box erwächs oder mat engem steife Penis oder sou. An eng Persoun huet mer och gezielt, dass hien seng éischt Ejakulatioun hat beim Masturbéieren. Wat mech e bëssen iwwerrascht huet, well dat ass net déi Äntwert, déi ech erwaart hat. Well meeschtens gëtt esou déi Geschicht gezielt vun, dat kënnt iergendwéi iwwerraschend an wat geschitt do an esou. An dat hunn ech och eng cool Geschicht fonnt. An déi allermeescht hu mer awer och gesot, de méi grousse Problem ass net déi spontan Samenergëss, mee déi spontan steif Penisser an d'Angscht, datt dat gesi ka ginn an esou. Jo, ech weess nach, mäin éischte Frënd huet mer dann och ëmmer erkläert, datt wann hien iergendwéi onerwaart eng Erektioun huet, datt en dann ënnert de Rimm klemmt. Mhm. Ja. So, dat war seng ja. Taktik. Ja, ech mam Momo iwwer Erregung eng Folge opgeholl. Du mer eis relativ laang drwer nahalen. Äh, es huet ziemlich viel Spaß gemeet.
Wat och nach e wichteg Thema an der Pubertéit ass, fir déi, fir déi meescht Leit, géing ech behaupten, ass äh, Masturbéieren. Mhm. Äh, Kelly, wéini hues du fir d'éischt kë masturbéiert? Ähm, Relativ fréi, mengen ech. Ech weess nach, ech war bei enger Frëndin doheem an hatt hat esou e klengen, ronnen, war esou eng Mëschung tëscht Patzi a esou Figur, déi een opzéie konnt an déi da vibréiert huet. An ech weess nach, ech war esou faszinéiert dovun an hunn dat och u meng Vulva gehalen an ëmmer esou opgezunn, well sech dat mega gutt ugefillt huet. An hatt huet mir dat duerno och geschenkt a mir hunn duerno ni méi driwwer geschwat. Ech weess och net, wat hatt do driwwer denkt oder ob hatt deemools als Kand dat verstanen huet, wat do geschitt mhm. oder fir wat se ech dat so faszinéierend fand hunn. Ja. Mä ja, dat ass op jeden Fall also déi éischt Masturbationserfahrung an déi ech mech kann aktiv erinnern. Mhm. An du? Wie alt warst du do?
Ech weess et net. Ech mengen dat war so am drëtte, véierte Schouljoer, also so okay, 9, ja. 10. Mhm. Ja. Ech wees et net méi ganz genau, mee ech mengen et war och esou 10, 11 oder esou. Ech wees op alle Fall nach wéi ech op Satya komm sin an an d'Internat komm sin, mir mir waren an Dortoiren, heescht et waren zwar Trennwänn teschend eis, mir waren trotzdem am nämmlechte Raum, an ech wees nach wéi ech op Satya komm sin, datt datt ech mir iwwerluecht hun wéi ech dat elo maachen fir esou ze masturbéieren datt kee mech héiert. Heescht et war op alle Fall virdrun an op Septième komm sinn ech mat Enn 12 sou. Ah et ass komplizéiert wann aner Leit am Raum sinn ne. Geet alles. Jo mee dat fannen ech och mega spannend well also wou ech sou bëssen recherchéiert hunn och niveau Pubertéit ass oft dat Wuert vun Geschlechtsreife gefall an dass de dat éischt Kéier Interesse u Sexualitéit hues an hei an do an Ech fannen dat e bëssen eng falsch, falsch Wouerhuelung vun wéi sech Sexualitéit an der Pubertéit entfaalt, well et gëtt jo och eng kandlech Sexualitéit, déi absolut näischt mat erwuessener Sexualitéit ze dinn huet an ech géing soen, d'Pubertéit ass esou déi Transitiounsphas dertëschent. Mee esou kandlech Sexualitéit, dat ass jo och mega krass normal, dass de esou Dokteschspillercher mat anere Kanner méchs, dass de deng eege Genitalie wëlls ukucken, dass de Gefiller fills a kucks, wéi sech Saachen ufillen an esou. An dat ass jo eppes, wat schonn ëmmer do ass. An dat verännert sech zwar vläicht dann an der Pubertéit an dat verännert sech vun der Pubertéit an d'Erwuessenenalter nach eng Kéier. Jo, mee dat, ech fënnt iergendwéi interessant, wéi sech esou eng kandlech Sexualitéit dann esou lues einfach entwéckelt an der Pubertéit och. An dass dat net eppes ass, op eemol ass dat do an et fält iwwert dech, dass de Loscht op Sex hues oder Loscht hues, däin eegene Kierper ze erkunden oder esou, well dat stëmmt net. Jo, virun allem dat och als Reife iergendwou, dass et ass jo insgesamt einfach e Prozess, esou wéini, wéini hues dee Punkt erreecht, dass s du dovunner schwätze kanns an dass, well also ech weess och, datt einfach d'Thema Bezéiungen hunn a Sex hunn, dat ass einfach An der Pubertéit och e grousst Thema. Ech ech weess nach, wéi ech op wéi ech op Septième war, war e Meederche bei mir an der Klass, déi mech gefrot hunn, ob ech e Frënd hätt. An hunn ech gesot, nee, an ech hat och nach ni e Frënd gehat. An du war dat esou en Déng vun, oh mäi Gott, du has nach ni e Frënd. Ech hat da, Wierklech? jo, ech hat 13 Joer an war en Déng vun, oh mäi Gott, du has nach ni e Frënd. An ech hu mech geschummt. An et war esou, Jo, et ass schéin a gutt, wann Dir wëllt Bezéiunge féieren, mee engersäits war ech am Internat an an enger Meederchesschoul. Léier do mol ee kennen. Deemools ass et nach keng Optioun, dass de net op Jonge stees, wann s de e Meedche bass.
Absolut net, absolut net. An léier do mol eng Persoun kennen an Ech mengen, esouguer wann s de, wann s de, wann s de fréi mierks, dass s de op Meedercher oder op Fraen ebe stees, esouguer dann ass et an deem Ëmfeld oft, also ech weess net, wéi et haut ass, vläicht ass et haut besser, mee zu deem Zäitpunkt war et absolut keng Optioun, dat iergendwéi ze weisen. Dat, et war, et waren zwou jonk Fraen an der, also dat war e puer Joer méi spéit, déi hunn ech kannt, déi waren bei enger Frëndin an der Klass an si waren ëmmer, Ëmmer bescht Frëndinnen an Infiniak ass eben rauskomm, datt se zesumme wieren. An ech weess net, ob se ewell laang zesumme waren oder ob dat sech iergendwéi entwéckelt huet. Keng Anung. Op alle Fall war dunn, wat d'Leit geschwat hunn, war, war, Ah jo, mee mir sinn einfach, si hu keen Typ ofkritt an dowéinst sinn se elo zesumme. Ah jo, jo, jo. Oder et gëtt jo soss keen aneren hei an der Schoul. Jo, genau. Ah jo.
Sou an déi, sou an, an du wëlls net déi Persoun sinn, iwwer déi esou geschwat gëtt. An Jo. Mhm.
Mee dat ass och e gudde Punkt. Déi Persoun, iwwer déi esou geschwat gëtt, wat mega wichteg gëtt fir, a menger Erfarung an och an där vu villen anere Leit, mengen ech, ass, wéi deng Frënn iwwer dech denken. An dass de fir d'éischte Kéier esou eegestänneg Bezéiungen hues, déi s de eraussiche kanns. Well soss als Kand bass de mat deene Kanner befrënnt, déi halt eben an denger Spillschoul sinn oder mat deenen deng Elteren iergendwéi sech gutt verstinn oder esou mat deenen hiren Elteren. An dass fir mech dat sou eng mega nei Erfahrung war mer kënne rauszesichen aus enger ganzer Schoul, mat weem wëll ech befrënnt sinn, vläicht mat Leit, déi net mat mir an der Klass sinn, an och doriwwer eraus Leit kennen ze léieren, déi elo net a menger Noperschaft oder a menger Schoul sinn. Dat ass eng Optioun, déi ech net hat, wéi ech am Internat war. Dat ass. Jo, stëmmt.
Jo.
Jo, an och. de Wonsch cool ze sinn op iergend eng Aart a Weis. Sou fir mech war et eng Zäit laang sou bëssen d'Metal Szen.
Déi ganz Phasen. Jo jo, déi ganz Phasen déi een duerch mécht. Mee dat war dat war effektiv eng de gréissten Deel vu menger vu menger Pubertéit wou ech einfach Ech denken, ech denken, dass och e bëssen dohier koum, datt ech iwwergewiichteg war an einfach net dem stereotyppe Schéinheetsbild entsprach hunn a mech och net, net ëmmer wuel, meeschtens net wuel gefillt hunn an iergendwéi deene klassesch weibleche Saachen esou, hunn ech mer einfach alternativ eppes gesicht, wou ech och eppes, wou ech och iergendwéi e Wäert hunn, wou ech och, wou ech cool ka sinn, wou ech iergendwéi. A fir mech war dat, war dat dann einfach esou e bëssen d'Metal-Zeen oder op d'mannst esou, ech mengen esouwäit, esouwäit wéi ech iergendwéi. Konnt, mee ech hunn da schonn geziilt iergendwéi probéiert mech mat Leit unzefrënnen, déi, keng Ahnung, déi nämmlecht Musek gelauscht hu wéi ech oder sech ähnlech ugedoen hu wéi ech, einfach well ech déi Leit cool fonnt hunn a selwer och sou cool wollt sinn. An et brauch een awer och einfach an deem Moment d'Unerkennung vun deene Leit fir cool ze sinn.
An dat war fir mech immens wichteg. Jo fir mech och, fir mech och absolut.
Ech erënnere mech. War ustrengend.
An effektiv fannt ech mega interessant wat s de ziels, well verschidde Saache waren tatsächlech fir mech ähnlech. Well wou ech dunn iwwert de Begrëff, wou ech gegoogelt hunn, Geschlechtsreife nogeduecht hunn, do stécht jo dat Wuert Geschlecht dran. An d'Pubertéit ass jo och Also ech menge mat Geschlechterrollen a Geschlechterclichés gi mer scho ganz, ganz fréi mhm. konfrontéiert, also soubal mer iergendwéi fir Babyen Kleeder oder Spillsaache kafen. Ech mengen an der Pubertéit ass en enker déi Phas, wou ee sech intensiv domadder ausernee setzt, wat sinn am Fong déi Ufuerderungen u mech, vu wéi ech soll ausgesinn oder mhm. wéi ech soll sinn. An ähm, dann och sou bëssen ze entscheede wat passt dovunner am Fong fir mech a wat net. An engersäits gesinn ech oft dann esou dat Falen an esou relativ stereotyp Rollebilder oder Ausgesinnsarten, wat dat der Sécherheet gëtt. Well ech mengen wat vill an der Pubertéit ass, ass esou, sinn ech normal a sinn ech ok? An wann s du deenen traditionellen oder klischeehafte Biller entspréchs, ass dat och iergendwou esou eng Sécherheet vun dat ass normal an dat ass ok.
An et gouf awer verschidde Momenter an der Pubertéit bei mir, wou ech gemierkt hunn, esou, dat passt iergendwéi net bei mech. Ech wosst awer net, wéi ech mech dovunner kéint léisen. An da waren esou alternativ Subkulture, also esou d'Metal-Zeen, d'Punk-Zeen, déi ganz méi alternativ Museksrichtungen, déi een deemools gelauschtert huet, iergendwéi e Wee do eraus, well ech gemierkt hunn, hei kann ech zum Beispill méi haart sinn, hei kann ech verschiddene Rollenclichés och net entspriechen a Béier drénken a meng Saache maachen a meng eegen Interessen hunn an esou. An ech mengen net, datt onbedéngt déi Subkulturen esou gutt zu mir gepasst hunn, mee datt ech dat einfach als Wee gebraucht hunn, fir esou aus deem Cliché erauszekommen, well ech soss anescht net wosst wéi.
Also ech kann novollzéien, firwat et sech esou ugefillt huet, dass de do verschiddene gesellschaftleche Virstellungen net hues missen entspriechen. Mee ech weess nach, datt ech effektiv och op de Punkt komm sinn, datt ech einfach d'Flemm hat mat esou deene ganzen alternativen Szenen, well well mer iergendwéi enk einfach opgefall ass, et ass einfach genau dat nämmlechten. Sexismus?
Dat wosst ech deemools net. Ähm, nee, et ass, et ass ähm, einfach genau, datt vill Wäert op Äusserlechkeeten geluecht gëtt. Datt einfach, Ja. et gëtt aner Normen, wéi s de solls ausgesinn, et gëtt aner Normen, wéi s dech solls kleeden, mee et ass trotzdem och, och erëm eng Kéier, ähm, natierlech esou wat d'Geschlechter ugeet, ween sech wéi ze kleeden huet, ween sech wéi ze behuelen huet. Ja, ja. Et geet einfach trotz allem drëm cool ze sinn. Mm. Et mhm. geet trotz allem drëm einfach Unerkennung ze kréien. Ja, ja. an ja vielleicht huet den Gefill so kann den kann gegen ältere rebellieren weil dat natürlich ab sonst wird älter nicht will weil die schwarz Sonne lässt das hart Musik me ähm, Et ass schlussendlich war mech den awer Remecker genau dat nämlecht ähm, wéi een wéi anerer an traditionelle Mainstream-Virstellungen machen. Nee, ich sind absolut denger Meinung. Also die kleng Freiheeten, die ich dadurch hat, sinn rem vill och ageschränkt ginn duerch aner Normalitéitsvirstellungen. An ech mengen, dat ass och schwiereg, deene Virstellungen net ze entspriechen, wann s de nach net esou genau weess, ween s de bass, kéints sinn oder wëlls sinn. An dat ass esou, also och mat deene ganzen anere Verännerungen, déi passéieren, da muss ënnert en Hutt kréien. Also déi Virstellunge ginn der och iergendwou Halt. Also ech, ech fannen et schäiss, mee ech géing et net nëmmen als negativ gesinn. Et ass, et ass net nëmmen negativ an et ass virun allem och, op d'mannst war et dat fir mech, en Ausprobéieren. Jo. Ech hu souvill ausprobéiert, sou, ech weess nach, zum Beispill Fangerneel. Grousst Thema, zwar ëmmer, bon esou grouss och net, mee also et war schonn, et war schonn iergendwou en Thema, well esou fierwen ech se, loossen ech se wuessen, feilen ech se, kucken, datt ech, datt se mer propper a wäiss ënnendrënner sinn, maan ech mer Gel oder Acryl oder iergendeppes, ech hunn dat wierklech ausprobéiert, Gel huet bei mir 24 Stonne gehal, mol net, dunn ass den éischten Nol ofgebrach, ech sinn einfach Ech brauch meng Hänn fir Saachen ze maachen, a ganz éierlech, masturbéiere mat esou, nee, vergiess et. Also, et war elo just e Beispill, mee bis ech op de Punkt komm sinn, wou ech mer gesot hunn, ech fille mech am wuelste mat kuerzen, propperen Neel, ouni se ze fierwen, ouni groussarteg eppes ze maachen, dat war einfach vill ausprobéieren. A genau esou mat An ech mengen genau sou ass et fir aner Leit wann se fir sech soen ech fille mech am wuelsten mat laangen Neel oder esou. Genau absolut absolut mee et ass och einfach e Prozess wat dinn ech gären un wou dra fillen ech mech wuel eebe wéi enger Szen fillen ech mech zougehöreg esou wat wou wëll ech sinn mat weem wëll ech sinn dat ass einfach e Prozess vun ausprobéieren an et ass ok dat ass dat ass einfach dat wourauf ech eraus wollt et ass ok vill verschidde Saachen auszeprobéieren an erauszefannen, wou mat en ee sech selwer wuel fillt. Jo, mä ech fannen dat ass och esou eng Drocksituatioun, dass de dann nach muss trei bleiwen. Wann s de dann eppes fir dech fonnt hues, ah bah jo, dann hues de et jo fir dech fonnt an da muss de deem trei bleiwen. An dat gesinn ech absolut net esou. An wann ee mir dat a menger Pubertéit gesot hätt, et wär mer vill méi einfach gefall. Wahrscheinlech, jo. Jo. Ofgesi vu sou deene sozialen Aspekter Hunn ech nach geduecht, ginn ass e psychologesche Aspekt, datt ee sech iergendwéi veränneren. Well wou ech déi éischt Kéier driwwer nogeduecht hunn, wéi meng Pubertéit war, konnt ech mech kaum drun erënneren. Wéi gesot, net nëmmen un déi kierperlech Saachen, mee och un déi emotional Saachen, well sech deemools meng Eltere getrennt hunn, wou ech esou 10, 11, 12, 13 Joer war an ech dann och erausgeplënnert sinn mat menger Mamm. An datt do einfach esou vill geschitt ass emotional, datt. ech entweder dat dorobber gemënzt hunn, dass sech mäin, meng Famill a meng Gefiller dozou esou krass verännert hunn, dass ech déi aner Gefiller guer net méi esou wouer geholl hunn, oder dass ech gesot hunn, ah jo, mä dowéinst huet se esou vill verännert, dat war guer net d'Pubertéit. An dat hunn ech effektiv eng spannend Saach fonnt, well ech mengen, esou geet et awer och ville Jonken an der Pubertéit, dass sech och an hirer Famill esou vill krass Saache veränneren. An dann hues de zousätzlech nach d'Pubertéit. An dass sech dat bei mir zum Beispill elo guer net méi esou trenne léisst, wat war wéinst wat. Jo, mee et ass jo och net ganz trennbar esou. An ech fannen, esou Gefiller hu sech schonn och an der Pubertéit verännert. Also dass ech méi krass Emotiounen gespuert hunn. Jo, ech hunn och oft d'Erfarung gemaach, dass esou dat Verléiftsinn, esou dat ass awer einfach eng Emotioun, déi ee virdrun nach net esou wierklech hat. Also ech hat schonn an der Primärschoul och alt eng Kéier e Crush op eng Persoun, oder war enke war ech och e bësse verléift. Do war ech schonn war schwierig wirklich net so einfach mee wann een die Eichke wirklich verléift ass an ähm, sech die Eichke trennt an mm. so dass alles einfach so rückblickend so wéi lo ass natürlich verléift sinn ass immer nach intensiv an das mm -hmm. immer nach wunderschön mee ähm, zu der Zeit ass einfach nach viel méi wow ja, ich denke dass auch einfach leider einfach darum dass ich nach net soviel erlieft huet, nach net souvill Liewenszäit iergendwéi erlieft huet. An dann ass dat och einfach, et ass eppes ganz Neies, wat een nach ni esou gefillt huet an et ass mega intensiv. A vläit fillt een sech och doheem net esou wuel, well oft ass et jo dann och an der Pubertéit komplizéiert mat den Elteren, bei mir war et op alle Fall heiansdo esou. An dann einfach eng aner Persoun kenneléieren an déi ass dann. Déi ee mega cool fënnt an déi Persoun seet der, wéi cool s de bass a wéi flott s de bass a wéi mega s de bass. A bei där s de dech wuel ja.
fills an, an ähm, wou du, wou du Bestätegung kriss an mm. ähm, op, mannst optimalerweis. Ech menge ja. Ähm, ja. ja. Ech denken do wenn, dat, dat erlieft den dann nach ëmsou méi intensiv, wann den, ja. wann den dat nach nie hat so a wann den, wann den och näischt huet fir ze vergläichen. Mm. Genau. Jo, also fir mech war et zum Beispill krass ze realiséieren, also ech war relativ, als klengt Kand war ech süß, mee duerno war ech e relativ elle Kand. Oh. An du, wou d'Pubertéit bei mir ugefaangen huet, hunn ech mech äusserlech relativ verännert. An dunn ze mierken, dass Leit mech flott fannen an iergendwéi déi Aart a Weis vu Bestätegung och ze kréien, Ja. war fir mech mega, mega krass. An dunn déi éischt Persoun, déi zu mir gesot huet, dass se mech gären huet, Dat war wierklech esou, Hä? Wat? Wat geschitt? Well ech virdrun halt och vill keng Bestätegung krut oder gemobbt gouf oder esou. An dann esou duerch déi äusserlech Verännerung iergendwéi elo anere Feedback kréien aus menger Ëmgéigend. Jo, wat esou, bei mir war et, wat eigentlech wéineg esou d'äusserlech Bestätegung, doduerch datt ech iwwergewiichteg war. Dat ass mer dunn eréischt méi spéit opgefall, nodeems ech ofgeholl hunn. Ech weess net, wéi al war ech do? Op alle Fall schonn aus der Pubertéit eraus. Do ass mer dunn réischt opgefall, datt ech déi ganzen Zäit primär vun de Leit als déck Persoun woergeholl gi sinn. Ech sinn ni, also ech hat ëmmer, ech hat d'Gefill, esou ech gi primär als déck Persoun, oder ech gouf primär als déck Persoun woergeholl an dono réischt vläit esou als weiblech, mee ech gouf ni als flott Fra woergeholl. An dass natierlech eppes esou engersäits, also et ass, et ass schonn esou, wann een, wann een dat realiséiert, wann een, et deet scho wéi, esou, dass, dass eppes, dass een et déi ganz Zäit gewinnt, mee wann een dann op eemol d'Unerkennung kritt, esou dass een ëmmer déi nämmlecht Persoun an dann op eemol kritt een d'Unerkennung, fir gutt auszegesinn, einfach nëmme well ee bësse méi liicht ass, well ee bësse méi schlank ass. Dat ass net schéin an dowéinst hunn ech an der Pubertéit och ëmmer gekuckt irgendwie d'Unerkennung, wann ech an enger Bezéiung war oder esou, hunn ech mer d'Unerkennung iergendwéi anesch gesicht. Also wa och wann ech Komplimenter gemaach krut, ech konnt se net unhuelen, ech konnt se net gleewen, well ech einfach e Liewe laang ëmmer gesot krut, datt ech ze déck sinn, datt ech muss oppasse wat ech iessen, datt ech muss oppasse wat ech undinn, am beschte keng breet Sträifen, am beschten schwaarz.
Esou Saachen.
An ech hunn einfach probéiert dann. Mer op aner op aner Aart a Weis Wäertschätzung ze huelen oder si ze sichen.
An zwar hunn ech einfach zum Beispill an de Bezéiungen, déi ech hat, einfach ëmmer probéiert esou déi cool Frëndin ze sinn, déi mat ville Saachen iergendwéi okay ass oder irgendwie déi vill Saachen

Genau. Ja, ja. Ech hun och réischt mega mega spéit a mengem Liewe gemierkt, dass mäi Bedürfnis, anescht ze si wéi déi aner Meedecher, mm. am Fong relativ sexistesch ass, ja. well een doduerch jo all aner Weiblechkeeten ofwäert. Ja, ja. An dass Weiblechkeet als eppes Schlechtes a Schwaaches gesi gëtt, mm. an ech dat dowéinst net wollt sinn. Ja, so. ja. Also dat war och eppes, dat ass réischt no der Pubertéit bei mir ukomm. Ja, ja. ja. ja. ja bei mir och. Dat ass vläicht och eng gutt Ofschlossidee, well ech, wou ech mir e bësse Gedanke gemeet hunn, ass mer och opgefall, datt och no der Pubertéit ganz, ganz vill Entwécklunge geschéien an datt d'Pubertéit ëmmer esou duergestallt gëtt, wéi si ass fuerchtbar schrecklech an et verännert sech esou vill, mee datt am Fong een e ganzt Liewe laang Phasen huet, wou sech grouss Verännerungen

an vun der sech ka secher sinn, dass dass se kënnt wéini se ongeféier kënnt a wat ongeféier passéiert mé ähm, och duno kommen die Phasen vu groussen Verännerungen yeah. eng Kéier. Dat stëmmt an Pikelen ja. halen och net op.
Ah, dat war gut Schlusswort. Allez, bis die nächste Kéier. Ciao.
Ciao.
Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast Punkt lu. Oder op all äre gewinnten Podcast Plattformen. Méi wéi sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndleger Ënnerstëtzung vum Cesas. dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet, finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.